Hi! Bon bini na otro episodio di Messy Hair Devotional. Prome cu nos cuminsa mi ke extende un saludo na tur e control freaksnan manera mi. Kere mi e episodio aki ta specialmente pa abo. Ademas di pasa over di e motibunan pa cual nos mester duna Dios control, mi ta bai comparti cinco versiculo cu boso cu a yuda ami of cu ta yudando mi den e proceso di laga Dios tuma control over di mi bida. Pero manera semper promé ku nos bai den esei i laga nos resa. Na nos tata ku ta na shelu bonan Marcia santifiká, Tata, yuda nos, yuda nos kada un ku ta beis tabaki episodio aki pa nos por skucha e mensahe, praktik'é den nos bida, anto ag Señor pa nos por duna Abo kontròl over di tur kos den nos bida. Ta ku nos ta mi orashon den nomber di Kristu Hesus. Amèn. Manera semper, mi tin un scree pagina, mi no desvia demasiado den video nan para manera ta trinta minuut largo, pues e versiculo principal di e mes year devotional aki nos ta hei den Exodo capitulo diescuater versiculo diescuater y e ta bisa nos, Señor lo bringa pa boso y boso lo keda ketu. Prome cu nos ban mas deep laga nos pone un definicion na control freak. Control freak tin hopi dimension pero awe nos ta bay basta superficial. Pero oke, kiko ta un control freak? Un control freak ta un persona ku ta kere ku nan por protehá nan mes dor di ta na kòntròl di tur área di nan bida. Hopi pensamentunan irashonal ta bini ku ta un control freak. Por ehèmpel, un mayor por pensa, si mi no ta na kas pa seis or, mi ta un mal mayor. Si mi no haña un subida di salario, mi ta pega, mi ta keda pegá na e trabou aki. Kimen nan no por ta eksaktamente berdadero, pero asina un control freak ta pensa. Si mi ta for di control, mi ta unsafe. Awor, dicon ta necesario pa nos siña duna Dios control? Prome punto, Señor conoce nos futuro. E conoce nos mañan. Dor di stress y purba na tin control, specialmente riba factornan cu semper ta cambia, nos ta pone presion innecesario riba nos mes. siendo cu si nos lo a laga Dios handel e situacion, nos lo por ta garantisa cu si hasta con malo e cos ta mustra di a bay, como cu Señor ta na control e cos ey lo ta un bendi, lo ta e bendicion di mas grandi di bo bida. Number dos, tin bia nos ta asina di focus riba nos plannan, riba loke nos ke, riba locual cu nos no ke. Ku nos no ta duna Dios chèns pa papia ku nos, te pa e bisa nos e ban. Si bo hasi esei, lo bo hasi bo mes òf otronan daño. En bes di esei, tuma e kaminda aki, e ta bai ta mihó. Anto e ora ei, orador ku nos ta asina di foukas, en bes di risibí bendishon, nos ta hòrta nos mes i otronan di bendishon. Punto number tres, E kantidat di kòntròl. ku bo ta disponibel na duna Dios ta un reflekshon, yes, un reflekshon di bo konfiansa den dje. Na final, keremi, e ta un kuestion di fe. Number kuater, Duna Dios kòntròl ta yuda bo realisá ku bo no ta bo so. Señor ke yuda bo ku bo karga pisá. Bida ta yená ku strès i problema. No asina mas dor di purba na figer tur kos out riba bo mes. Siñor no ta bay laga bo na kaya manera e hendenan ku hasi bo daño den pasado òf hendenan ku bo no por a konta riba dje a hasi. Señor ta diferente i e ta bon. Pues no pèrmití e tròumanan òf e eksperensianan negativo den pasado influensiá bo relashon ku Dios i kasi dañ'é. Number sinku, Mi a bin siña ku, buña, diferente for di ora ta trata ku persona. Si bo kuminsá duna Dios kòntròl, e mes lo revelá su mes na bo i lo bo por kustumá na konfi'é. Kual ta pone ku e ora ei bo por konfi'é kada bia mas i mas ku kosnan mas grandi. Pa nos ku a kustumá di ta na kòntròl di tur kos, ta normal pa sinti miedu. Keremi, e ta kompletamente normal ora bo ta bai anda e proseso di konfia bo mes den tur kos na konfia Dios ku tur kos. Pero konfia Señor su am, manera nan ta bisa na spañol, su am, historial di konfiansa òf na ingles su track record. Kòrda riba kosnan grandi òf asta kosnan chikitu ku e lo hasi pa bo den pasado, i konfia ku e lo hasié un biaha mas. Pasobra Hesus stima bo, anto su amor no ta kambia i no ta faya. Kiman Dios ta konsistente! Awor, mi ke laga boso ku e sinku bèrsikulonan aki. Mateo capítulo seis, versículo trinta i kuater. P'esei no preokupá boso mes pa e dia di mañan, pasobra e dia di mañan lo perkurá pa su mes. Kada dia tin sufisiente problema di su mes. Proverbionan capítulo dieskuater, versículo diesdos. Tin un kaminda ku ta parse bon den bista di hende, mas su fin ta e kaminda di morto. Salmo capítulo nuebe, versículo dies. I esnan ku konosé bo nòmber lo pone nan konfiansa den bo, pasobra abo, O Señor, no a bandoná esnan ku ta buska bo. Isaías capítulo cuarenta i un, versículo dies. No tene miedu, pasobra mi ta ku bo, no desmayá, pasobra mi ta bo Dios, lo mi fortalesé bo, sí, lo mi yuda bo, sí, lo mi sostené bo ku mi man drechi

No pidi Señor pa loke abo ke, pidi Señor pa e duna bo lokual ku E ke pa abo. Stòp di hinka Señor den Bo plannan i laga e realisá nan manera un jini. In bes di esei, pèrmití E mustra bo kiko ta e plannan ku E tin pa bo bida. Ora bo ta resa, resa semper. Señor, conforme Bo boluntad. Y meme tambe. Si ta un cas of un trabao bo ke, pidié, Tata, proveé e cas of e trabao aki pami. Proveé esun cu abo sa cu lo beneficia mi mas. Proveé locual cu abo ke pami. Tin un cantica di Jonathan McReynolds cu mi gusta mashao p'e mes cu ta bisa, Mi no ta pidiendo p'un resultado. Mi no ta pidiendo pa cosnan bay manera ami ken mi no ta pidiendo bo pa bo haci algo of pa bo keda sin haci el ei, mi ta djis invitando bo den mi situacion. Anto esi ta exactamente locual cu awe mi kier pa nos cada un, incluyendo mi mes, specialmente mi mes, siña haci, duna Dios control y invitele den bo situacion. Si e mes year devotional aki tabata di cualke beneficio pa bo, Mi ke invitao pa kompartí el'e ku otronan pa asina nan tambe por benefisiá for di dje. I manera semper, t'e próksimo bia! Aihoo!